Ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndacokereria ikereka rĩrĩ rĩa gatatũ, na tũrathiĩ na mbere na gũcokia ciũria. Ĩno nĩ mbũri, ĩno nĩ mbũri mũhĩrĩga-inĩ wa ng'ondu ĩyo. Ĩno nĩ njohi ĩ haha. no ciũria tũracokia mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo ndĩ ha mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha rĩ ngĩrũnge ĩ, ngwete mũthĩgi ũkũringana na harĩa kĩrĩra kĩrĩa tũrarĩ nakĩo tabarĩra icio hĩtũku ciĩgiĩ mainĩ na rũracio ndamuonia mbũri na ndamuonia njohi mũthuri we wetwo ũthoni ũthiĩ ũkarĩrĩrie ũthoni menyerera mũno gũthũkia ũthoni ũkĩgweta ũhoro wĩgiĩ mbeca mbeca ndirarega nĩ njega ona ũthoni-inĩ tondũ ũngĩkĩndacĩria ona ni mbũri mĩrongo ĩtandatũ rĩ angĩkorwo nĩcio ndaracĩirie mũka wakwa rĩ ũke na mbũri mĩrongo ĩtandatũ ciĩ nginya na mahũngũ ngũtwara kũ? ngũrĩithĩria kũ mahinda-inĩ maya no ndauga ũhoro wĩgiĩ mbũri, ti ĩyo ngũnyitĩte, ona ĩrĩa ĩ mũhuko rĩ, no mbũri. Nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ, rũracio rwa matukũ ma ũmũthĩ mũkĩarĩrĩria, athuri mũkĩarĩrĩria rũracio, reke mwarie na rũthiomi rwa mbũri. Mwenda kũmĩtua ngiri ithatũ, mũmĩtue ngiri ithatũ. Mwenda kũmĩtua ngiri igĩrĩ, mũmĩtue ngiri igĩrĩ. Ũrĩa mũkũmĩtua mũmĩtue kũringana na ũkunderu na ũhinyaru wa ũrĩa hihi ũraracia kana hihi ũrĩa ũrarehe. Ndagweta ũguo nĩ ũndũ wa kĩũria ndamba gũgĩthiĩ thuru kidogo no no ngũgĩkĩthoma nĩgetha ũmenye harĩa ndokĩra, nĩgetha njarie rũthiomi rwa mbũri. na njarie rũthiomi rwa njohi. Kĩũria gĩkĩ nĩ kĩũrĩtio na kĩũrĩtio no mwanake o ta icio ingĩ kana hihi mũthuri wĩ mũhoro wa mũnyinyi niĩ ndĩ na thayũ mũingĩ mũno Ehe, njĩ- eh, tugire rĩtwa tũtikũgweta twaga kũgweta rĩtwa rĩaku wĩiganĩre kũrĩa ngũranĩte kũrĩa ngũranĩte twatwara twatwara rũracio kũrĩa ngũranĩte twa kũrĩa ngũranĩte twatwara rũracio mũthuri ũrĩa waragia augire twambe tũigĩrĩre ngiri igana hau mwĩrorei na mũthikĩrĩria kĩrĩa gĩgũtũmĩte ngĩambĩrĩria tabarĩra ĩno ngorwo ngwete mbũri na moko makwa rĩ Na ndagweta kĩnya kĩrĩa twĩkagĩra njohi na moko makwa-rĩ, no kĩndũ kĩmwe tu, nĩ gũkorwo atĩ rũthiomi rwa mbeca nĩ rũthũkĩtie andũ aitũ. Mbeca nĩ ithũkĩtie andũ aitũ. Athuri mathiĩ ũthoni, marathiĩ matanyĩte kũinũka na mbia mũthenya ũcio mathiĩ ũthoni wa ng'ania. Tondũ nĩ marahĩngĩca nginya mũthuri ũrĩa okorwo ndoĩ ũhoro wa ũthoni nĩ ithe wakwa ũrĩa twamũgũranĩra na njĩra ĩrĩkũ makamwĩra athuri nĩ mogũkĩrio koguo mũthuri ũrĩa ona akĩaria kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ambire gwĩkĩra ũthoni-inĩ nĩ kĩrĩa arĩinũka nakĩo Athuri ta acio akoroku ndĩrera Ngai amahingĩce mũno matigathiage mothoni tondũ nĩ mekũninithia mĩciĩ mĩingĩ mũno. Mũthuri akuga amba ũigĩrĩre haha ngiri igana nĩ cia kĩ nĩgetha arĩgaĩrwo auge ĩhĩ ngiri mĩrongo ĩtatũ kana ngiri mĩrongo ĩna athuri aya twĩ haha nĩ tũkagĩrio arenge nĩ getha mathiĩ nacio mainũke nacio ta kuma cira wa gũkĩria athuri athuri ngũmũthaitha mũno we okorwo ndũĩ rũthiomi rwa rũracio tiga rũracio nĩ irathimo nĩ kũrora acio kũmagwatarũra tũgĩe na irathimo cia kũu twathiĩ kũgũrana Tuume na irathimo cia kũu, no tũtikaume na ing'ũki ta matukũ ma ũmũthĩ ũrĩa mũreka. Kũrĩa ngũranĩte twatwara rũracio mũthuri ũrĩa waragia augire twambe tũigĩrĩre ngiri igana hau metha-inĩ ĩyo. Mbere ya kwarĩrĩria ũthoni, mbere ya kwarĩrĩria ũthoni augire ngiri igana cigĩrĩrwo ha? Nĩ cia kĩ? tondũ nani nĩ ngũria ngiri igana nĩ ciake na nĩ acigweta nake mũthuri ũrĩa baba ethete na nĩ kazini yake haha nĩ ũngĩuga nĩ mũrũ wa baba kana mũrũ wa ithe no rĩu onawe rũngaga kũmwe ndũkaugage kazini kazini nĩ maũndũ ma ma gĩthũngũ na nĩ mũrũ wa ithe nake arĩ ngara nawe koguo nona ũyũ ethete mũndũ mwega mũno thoni-inĩ mũthuri ũcio na nĩ thoguo waku werĩ ũraria rĩ nĩ ekĩte ũndũ wa goro mũno ũthoni nĩ wa mũndũ na mũhĩrĩga wao na ũyũ nona ethete kazini yake ĩthiĩ ĩgũranĩre mũriũ very good ngara nawe kwanza akĩũria nĩ ciakĩ tondũ nĩ acigĩrima na igana we wagĩrima wagweta ũthoni-inĩ kĩna ũbataire uge kĩna kĩu wakĩgweta ũguo nĩ ũna, ũna ũcio wagweta nĩ kĩna Na mũthuri ũyũ nake nĩ mũthuri ũronekana nĩ athiĩte mothoni na agatwarithia mothoni wega mũno. Augire tondũ nĩ wagĩcigĩrĩ marĩ na wacihe rĩtwa nĩ igana rĩ nĩ ndũĩ ici. Tondũ mũthuri ũcio rĩu tũtirĩ kĩndũ twarutire aigua matiarutire kĩrĩa marĩ nakĩo rĩ rĩrĩa mamakirio na ngiri igana rĩ matiarutire nao tũtiarutire kĩndũ tondũ kwerirwo tũgacoka kwerwo nĩ cia kĩ koguo nake ũrĩa ũtuĩtwo thoguo rĩ kazini ya baba wanyu ĩyo weta kazini rĩ mũgendi wa thoguo kana mũrũ wa thoguo rĩ mũrũ wa nyina na thoguo rĩ kana mũrũ wa ithe na thoguo rĩ nake nĩe- nĩerũ makĩni auga icio wacigĩrima rĩ na waciĩta igana rĩ rĩrĩa mũgatũhĩra nĩ cia kĩrĩ nĩrĩo tũgacoka tondũ mũthuri ũcio waragia Augire ũthoni mbũri, ũthori, ũthoni nĩ mbũri na njohi. Nyuma haha na mbũri, ĩyo nĩ mbũri. Gĩkĩ nĩ kĩnya kĩa njohi. Mwenda wega na mwenda thayũ, rũrĩrĩ rwitũ na nyũmba itũ. Kĩũria gĩkĩ nĩ gĩatũma njoke thutha hanene mũno. Ũthoni reke rũkorwo ũrĩ mbũri. na njohi okorwo nĩ mbeca cirĩingĩra harĩa harĩ njohi rĩ reke yothe ĩtwo njohi na ĩtwarwo ya kũrathima na ĩnunge kũu onokorwo nĩ cuba ĩmwe nĩguo njugaga ici ingĩ rĩ okorwo mũhĩrĩga nĩ warega njohi nĩ ũndũ wa ithomo rĩ makĩgayanio irĩ mbeca na magaĩrwo nginya kana gothe karĩ kũu nĩgetha kwĩrwo nĩ manyuĩra mwana wa mwana wao. Ũrĩa ũkwendaga gũthiĩ kũgũra mĩgate agũre, ũrĩa ũkũgũraga mĩtu athiĩ agũre marĩe ngima, ta rĩu kwarĩte, no mũmenye mũtireka wega. N- Haya, reke njokere hanini nĩgetha tondũ mũthuri ũcio waragia augire ũthoni nĩ mbũri na njohi ndahĩtĩtie mũthuri ũcio o harĩa arĩ mwene nyaga aromũrangĩra mwene nyaga Aroreka etagwo Mothoni, na ndakanaage. Agĩcokana gwake, agacokanagia na indo ciake, akiuma gũteithia rũrĩrĩ. Ũyũ nĩ mũthuri ũngĩteithia rũrĩrĩ kũnene mũno. Ndahana athuri angĩ marathũkia Mothoni rĩu ta ũcio wĩ mwena ũrĩa, arauga igana rĩigĩrĩrwo hau ngiri. Augire ũthoni nĩ mbũri na njohi. Ngatho nyingĩ mũno. Na ndaugire nĩ cia kĩ? No ũrĩa ndaugire nĩ cia kĩ? Rĩu kĩrĩa twarĩ nakĩo nĩ twacokire nakĩo, matiarutire o na kĩ. Na kuuma mũthenya ũcio biacara yakwa nĩ yahukire. Ngĩcoka wĩra-inĩ wa mĩako. Ndeithia please. Ũyũ mwanake Ngai amũteithie mũno. Nĩ auga ateithio na andĩka kiugo please gĩa gĩthũngũ harĩa mũico. Mũthuri, we mũkoroku, na mbia cia ũthoni wene, thi wendie airĩtu aku mbia. Tigana na kwene gũthũkia. Thi wendie aku nĩguo ndakwĩra, ene ũtigane nao. Ene reke mendio kũringana na ũrĩa nyũmba ĩyo ĩrauga. Tiga gwĩkĩrĩra handũ mbia. Na angĩkorwo wĩna ĩmu ya mbeca-rĩ, na we nĩwagire airĩtu aku a kwendia no ũkorwo marĩ hau riko-inĩ-rĩ, Tiga gũthiĩ ũthoni ũkĩmenyaga ũthoni ndũũĩ. Tiga gũthũkia mothoni mene. Nĩgũgũthaitha ndagũthaitha. Waninithia biacara ya mwanake ũrĩa ũngĩ, ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, rĩu nĩaracokire wĩra-inĩ wa mĩako nĩgetha ũgĩkene. We ahinyĩrĩrĩke. Tondũ kĩ? Ciana thiĩ ũthoni rĩ, itiumaga. Baba mũnini, kana baba mũkũrũ, kana wee cousin ya tho, ya mũthuri ũyũ, harĩ ũndũ nawe ũtamenyire, na nĩ ngũkũrũnga hanini, ngwete mũthĩgi ũyũ. Kĩrĩa mũkwamũrĩire ũthoni rĩ, gĩticokaga. Mũngĩaugire ici ti igana, ta thikĩrĩria ngũtare nawe ngwĩre kaũndũ kanini. Ũngĩerire mũndũ ũcio mũjinga wakora kũu, mũritu ũguo, ũngĩamwĩrire, ici ti igana rĩu ũrauga rĩigĩrĩrwo haha, igana tũrĩrehe mwatwĩra nĩ rĩa kĩ? No kĩrĩa ithuĩ tũgũbangĩte gũka nakĩo ũthoni ũyũ-rĩ, ti igana rĩu. Ithuĩ tuoka na mbũri citũ, Na nĩ tũkwenda mbũri ici citũ mũtũigĩre kinya rĩrĩa tũrĩcoka, nĩ tũkamwĩra nĩ cia kĩ, na inyuĩ nĩ mũgatwĩra ciĩ ha rũracio-inĩ. No ici nĩ mbũri twamũne, icio mbũri twamũne-rĩ, mũikare nacio, nĩ tũrĩikara thĩ twarĩrĩrie ũhoro wa mbũri icio gĩikaro kĩngĩ. Mũtingĩacokire na indo ici. okorwo mwarĩ na ngiri mĩrongo ĩtatũ okorwo mwarĩ na ngiri mĩrongo ĩtano tondũ nĩ tũrakĩona mwanake ũyũ nĩ ekĩte wega mũno akaruta indo ciake harĩa biacara-inĩ yake tondũ no arakĩigua kĩrĩra ndegũikara na mũtumia wa ngombo rĩu mwanake ũyũ tondũ nĩ tũgũgũteithia police ĩno wauga rĩ na nĩ weka wega mũno rĩ tũrĩgũteithia na njĩra ĩno Indo iria ciothe wamũrĩte ũthi nacio ũthoni, ndiũĩ niĩ nĩ cigana, rĩu wethe mũthuri ũmwe wambe ũmũtũme kũrĩ mũthoniguo ũrĩa, na nĩ thoguo ũgũtũmana okorwo arĩ ho, tondũ nĩ ndakĩona thoguo arĩ ho, atũmane. athiĩ auge rĩu nĩ twacokire na kũrĩa tondũ nĩ twarigirwo. Ũthoni wa mbeca na ndũragwetwo mbũri na njohi nĩ ũthoni gani? Na no Ngai no ateithie mũthuri ũcio ũgũtũmwo athiĩ akore ona thoguo ũrĩa mũthoni guo, ndoĩ ona no ũkorwo no athiĩ akore onake ndaraciaithia mũka, mũka, nyina wa mũkaguo, atuĩke wa ũteithio mũnene mũno nginya kũrĩ mũthoni guo ũcio. nĩ ũndũ wa mũthuri ũyũ wethetwo mũthuri mũru mũno wĩna meciria ma kũrĩa indo ciene cia ũici wamu arĩe nĩgetha aninithie andũ. Na athuri ta aya makĩrĩ kũ no tũramamenya na no tũramona. Rĩu mũthuri ũcio watũmana kũu ũtũme mũthuri mũgĩ mũno ũkũmenya ũrĩa egũthiĩ gũcana ndeto na ũrĩa egũcinyita. na ũũgĩ mũthuri ũhĩgĩrĩire athiĩ akore mũthuri ũcio amwĩre kũndũ gũkũ nĩ gwagĩũkĩtwo na guokĩtwo nĩ ũndũ wa ũthoni wa ng'ania ũthoni ũcio ndwarĩrĩirio mũno na ndwerirwo tondũ ngiri igana rĩmwe rĩ Nĩ cierĩtwo ciigĩrĩrwo metha-inĩ, citietirwo njohi ya athuri acio marakĩenda gũkĩrio, citietirwo nĩ mbũri cigana, nĩkĩo nĩngĩũkĩte tondũ ũthoni ndũrĩ wagwo, na ndũrĩ wakua, na ndũrĩ wathira. Na nĩtũkũhũra njohi, tũkire igwa. Nĩ ũndũ wa kwarahũra ũthoni ũcio, gũtigakorũo ũguo athuri acio mainũkire nĩ maamũtutuaririe ngoro. Mũthuri, njĩĩra kĩrĩa kĩrĩ ngoro-ĩ, tondũ gĩtigunaga. Rĩu mũthuri ũcio no athiĩ auge atĩrĩrĩ, mũthuri ũcio ndethete-rĩ, nĩo manjĩĩrĩte atĩrĩrĩ, athuri magĩikarĩra ũthoni-rĩ, mambaga gwĩtia ngiri igana rĩmwe nĩgetha athuri mokĩrio no acemania na rũgano ta rũu akĩmwĩre mũthuri ũcio rĩ nĩwe ũrendaga kũnina mũciĩ wa mwana waku na tondũ ũrĩ oho rĩ ndũrĩ ũrabunjũkana rĩ ĩkĩhĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoni we na kaimba ka mũthoni na mũthoni rĩ ya makĩria hinya rĩ tũgũaga hamwe tũimba tũu twerĩ no matikae kũrekereria ciana ininwo nĩ kĩrĩa kĩhithũkĩire ũthoni ũcio nĩkĩo niĩ nĩ njũkĩte mũthuri ũcio akwaria ciugo njega mũno nĩkĩo niĩ nĩ ngĩũkĩte nĩgetha mũgerie mũno mwĩna mũthoni guo kũnyitĩrĩra kĩhiko gĩa ciana irĩkũ ciana ici hĩndĩ ĩyo mararia mararia wega mũno akĩmwĩra mũthuri ĩĩ we tondũ ndwarĩ kuo ũthoni-inĩ ũcio rĩ ĩ ingĩgũthuga ũndũgamĩrĩre ũthoni ũyũ wĩ mwena wakwa gũtiakĩagĩra we woria please rĩ gũtiagĩra Kwagĩra? Nĩ kwagĩrire biũ, tondũ rĩu ũyũ mũgũtũmĩte-rĩ, ndongomothi iria ciĩ kũrĩa-rĩ, nĩ ciamba ciaigwo kando. Rĩu kwaigwo mũndũ mũthuri ũngĩ mwega mwena ũrĩa. Na ndirauga ũndũ tũtarĩ tweka. Niĩ nĩ tũthiĩte na Mũtonyi mũrata wakwa, na mũthuri ũgwĩtwo Mũrĩgĩ wa Mwangi o harĩa ũrĩ, nyene ĩra ũkwarahũrĩra indo ciaku, ũikare wĩna thayũ mũingĩ mũno, na wauma ndũkanage kĩndũ gĩa gũcoka nakĩo. Mũthuri ũcio rĩrĩa twathire tũkĩona athuri arĩa matiramenya ũrĩa ũthoni ũhana rĩ, nĩ twathire mũthuri ũyũ mwene mũciĩ agĩkunyakunya mũrĩgĩ wa mwaki makiuma nja na mauma nja okire akĩra mũthuri ũrĩa waragia mwena ũrĩa ehehere athongathonge kidogo tũgĩkorwo rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ tũkire na mũrĩgĩ na nĩ ithuĩ twatuĩka kwarĩrĩria ũthoni ũrĩkũ tũkĩarĩrĩria ũthoni ũcio wega mũno tondũ nginyagia nĩ warĩ na maandĩko. Mũthuri ũrĩa no kwenda endaga kũnyarira na kũnina mũciĩ wene, nake Ngai-rĩ nĩ agĩkaga wega mũno tondũ athuri a kĩama mangĩthiĩ handũ matirekaga kũhĩtane, matiumaga magathiĩ makauga atĩ matikũgũrana na andũ aya ngamahana. mekaga ũndũ wa goro mũno, matitigaga handũ hau hena igeca nĩ kũrũnga marũngaga. Nĩkĩo ndagweta ciugo ici tondũ nĩ twageririe mũno Ngai agĩtũteithia na tũkĩaria mĩario ya kũrũnga ũthoni ũcio na ũkĩrũgama wega mũno. Mwanake kana mũthuri ũyũ ũracokire wĩra-inĩ wa mĩako, Ngai no egũgũcokeria biacara yaku. Indo ciaku irathira nĩ ũndũ irathirire nĩkĩ? Kana biacara yaku ĩragũire nĩkĩ? Tondũ mbeca iria warĩ nacio ũthoni woire ũgĩcokia o harĩa wĩra-inĩ ũrĩa, ikĩambia kũrĩa iria nacio nyene igĩthirĩra hau. ndũgethe kĩrĩi kĩa mbia ciaku handũ hangĩ please ndagũthaitha na nĩ nguga please o ĩno wagura mwambe mũtũme mũthuri mwega mũno na mũngĩtũma mũthuri wa kĩama na akorwo nĩ akinyĩte ũrũngo-inĩ wa horio nĩ mwega mũno ũcio Ngai nĩ ekũmũigua na Ngai nĩ egũtũma tondũ acio nĩo magĩciraga. Ngai nĩ ekũmũigua na agĩthiĩ kũrĩa mĩrango yaku nĩ ĩkũhingũka na nĩ ũgũcokerio kĩndũ na kĩngĩ ume kũu ũracokire mĩako-inĩ kwa hinya wa Ngai. Gũkinyia kĩrĩra kĩu kĩa mũthenya wa ũmũthĩ hau tondũ nĩ ndacokia ciũria ithatũ na gũtirĩ kĩũria gĩacokio na kĩngĩ, no gũkorwo kĩũria kĩu nĩ gĩacokio na gĩakua kĩngĩ we ũrorĩtie. no mũno makĩria Gĩtiria ndauga reke ũthoni ũkorwo ũrĩ wa mbũri na njohi. Mwarĩrĩrie mbũri na njohi. Kwaingĩra nĩ indo cia maha, ciarĩrĩrio indo cia maha. Thiĩ na wega, tigwo na wega, itikagiria andũ marĩ karĩko, makagomana hĩndĩ ĩngĩ. Niĩ nĩ ngugĩte njĩtagwo Kamau wa Mũnyinyi na ndĩ mwĩthetheria wa mbarĩ ya Ngoru na ethetheria no wa Mbũi na ndĩkĩrĩ mũihwa na Anjirũ a mbarĩ ya Rwara kuma kũrĩa Mũrang'a itũra rĩtagwo rĩa Kĩbĩĩ, kũu nĩkuo aihwawa marĩ Na ndĩkĩrĩ mũthuri Mũgĩkũyũ, na ndĩkĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ, ngagĩthugĩrwo ũtonyi ũyũ, thirikari nayo ĩkona nĩ wega mũno makĩria ĩgakĩhe marũa ma kũhota gũthiĩ gũtungatĩra rũrĩrĩ itaretigĩra, kĩ kana kĩ tondũ nĩ mambĩte nao gũthuthuria makamenya nĩ kũrĩ ikundi cireyũmba kana nĩ kũrĩ ikundi cingĩyũmba itarĩ cia gũgĩteithia na kũguna. Koguo ndĩkĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ kuma thaga na mũnga gũka gatiki gũthiĩ nginya ngarĩ mbatua harĩa ira rĩngĩkinya rĩgarũrũke. Gina wega tigo na wega itikagire togomane na nĩ ngatho nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria wa mũthenya wa ũmũthĩ o kinya hĩndĩ ĩyo.